a hi sunguli ku endla ende a ka vu two ende a ka vu three yi nga ri kwa ya loko mo cheka tivhidiyo ta hina ku lawani mi nga tikuma ti-alphabetic challenge tin'wana hi nga ti endla tsakisa ngopfu guys ya ku na vanhu vo Tsakisa tala va ngopfu. ti rhandzaka ya so ya hi decide ku hi tlhela hi endla futhi so if a wu yi tivi challenge leyi hi ta va hi karhi hi endla e marito kumbe ti-sentence and i swivula swa ku swi hlangana leswi hi vulavulaka swo mm. alphabetically from a to z ntsena leswi hi vulavulaka swi twala ku e ri yini kahle kahle and a zange swi practisiwa swilo leswiwani guys wo sungula wu vulavula ni vona comment ya man e man Erod, man. Rodwell. Rodwell, eh. Rodwell.
Ka eh n'wina eh n'wina Mu njhe practice, I practice. a mu hlayisa n'we.
Ah, Next practice, guys, next guys. guys.
Mara lexi nga xi endla na hi hi ku hi hi kote ku tsala la va va va va A from Z A A to to Z Z. ku swi nga hi phazamisi munhu la a fambaka ko A a va swi swi tiva swa ku tiva. sweswi i famba hi yini. So loko mi yi vona nga ku yi pfa hi bukala ni va ni chela swa ku sweswi mi ni ta hi yini wa vona se ni tekete hleketa la ku pandza mihleketo ntsena.
sungula mama eh ku sungula mi swi ta va hi swi cinca la sungula wena ya sungula okay u ri ni sungula ka ai a tikisela ku sungula ni swi rhandzi guys ni nga swi sungula baby ah ni ta sungula why why nga ku no like ni nga sungula okay ni ta sungula okay a va kona va yisa lavaya swa ku va ye kwini a ni tivi beda ngopfu vanhu lava va tshama va nga ri kona cincacinca tindhawu kun'wana halo n'wi kuma ri halo swa ku i kwini a wu nge n'wi kuma a nga- a nga twa- a nga vonakali swa ku kahle kahle yi tshamisela yi va kwini di fambe na mani kasi he Eh, u nge swi tivi he i munhu loyi a swaku hi mpfula leswi a endlisaka swona nga ku nga xipokonyana vhela a nga kumi i fanele a yiva timovha futhi na mina a ni n'wi twisisi munhu luya e hayi Ah. guys a hi tangi guys a hi tangi na flower namuntlha a ku na flower baby se i mhaka njhani a hi tangi na flower mari a ni ri na hlamuleri gi gi gi e rhangi yi endla swin'wana ni swi twangi the food guys hi ta sungurisa

a va kona vayisa lavaya swa ku va ye kwini a ni tivi barili ya na yona yi tshama yi nga ri kona la xitandini wa tiva cincacinca tindhawu mi kuma ri hale mundzuku hale leswaku i i tshama kwini kahle kahle mina na ha swi tivi damani u rhandza ngopfu famba hi mvo ende dina ni kun'wana letikulu he futhi u tiveka ndhawu leyi hinkwayo leyi gigidi ni loko a famba hi nenge luwu ha dinenge letiyo ti vonini wena i no we no eh, eh, phela lebyi ti nga kurisa swona ni a byi swi koti mana ntangu wo endla ku dirhungela straight leswa leswa swa yo swa jikijiki u va kha famba ndlela leyi hinkwayo na titangu to rhungiwa ka n'wina na ene a nga na munhu loyi a n'wi kotaka kahle musalwini laha fambaka kona ni va n'wi tiva tiko leri hinkwaro leri mhani va ze van'wani mhani van'wani va ze va va n'wi huwelela va ka weno kasi u tshama kwihi a nga na lavaya va va makhelwana ya yena va ri a va n'wi twisisi kahle wa tiva O ponela mina vhele ko nga menyana ni fa no mpfuxela nyana lavan'wana hinkwavo vo khoma le va tshini. Phela na we hambi ru fane na yena phela. Qolani dyisa le dadale hayi ka baby na ni fa na dya njhani. Ra bayiza.
Qolani leri ya tlhela ni dya na swona. Ra bayiza dyisa le dya a. Sukela na sukela i sukela dyisa din'wana la ni ku halo va ta famba n'wi ba loyi a swi tlanga ni leswi swi boti luya wena. U endlisa swilo swin'wana hi leswi a swi endlisaka swona ne a nga normal kahle la nhlokweni. Vhiya ke a nga vhiyi. wa tiva wena i vula nakambe leswi swi endlisa swona vhele fana yi divhiya ti fanele ti dlaya vanhu xikarata ngopfu wa tiva yi yi tikomba yi vhele ya vhiya vhela a ndzini bayizi ya vhiya leyi zanelo vone yini ka boti leyi zanelo zanelo vone yi ka boti leyi ya vhiya vanhu va nga ta ze va yi vhiya na yona

I can say guys loko ri ku video leyo ni mi sungule na hina hayi mi swi vonile swa ku da mani wa hlupha a nga mm. tirheki da viya ende wa viya ene nga fana mini fana qolani loko ri ku wa tiva ti-video ta hina ta alphabet qolani ni xoku wa n'wi ta ku i munhu wa njhani na zanele u tshama u khuluma hi ende u vulavula hi yena u kha zanele loko ni ku zaza u zanele zaza hi bibe ku ri video yin'wana ya zanele